Mema w'akwaaba ɛba abusua asetena adwosuo ha. Ɛnɛ, Kwasie, Nyame de yɛn nkwa akyɛ yɛn. Yɛahyiam bɛdi nkɔmmɔ. Mo nuabaa Mama Amina nie, me ne yɛn nuabaa Adwoa Mensah ɛne ɛnɛ yɛahyia mu. Nuabaa wo te sɛn? Nyame adom mama. Efie bɔkɔɔ? Nyame adom mama.
Yɛda Yesu ase.
Na ɛnɛ yɛn nkɔmmɔ no, yɛn nuabaa ne yɛn nuabarima bi na ɛredi nkɔmmɔ. Na ɔbaa no se Ɔno deɛ n'abusua nyɛ baabi a wɔfiri no ɛhia wɔn nti wɔpɛ abusua a sika wɔ mu, wɔpɛ barima a wade ne ho, ɔbɛ ne fie na ɔwɔ ne kaa na waware no, wonni bi a ɛmɛ se ne pɛ. Abranteɛ no nso so yii n'ano, abranteɛ no yɛ ne yɔnko. Eyi a mo sɛ ɔno nso pɛ ɔbaa, ɔbaa a ɔbɔ sim, ɔbɔ ta, na ɔwɔ n'adwuma papa bi yɛ, na ɔgyina ne nan so na ɔtumi gyina high heel so, ɔbaa a ɔnim aduane noa na ɔnim fie siesie, na waware no. Na nkɔmmɔ yi twaa m'asom no, medwene ho ara na mebisaa me ho sɛ, Nyame botaeɛ a ɔde wɔ ma yɛn ɛwɔ yɛn abusua ho ɛne sɛn? Nti na yɛn nkɔmmɔ no, mebisa sɛ, Botaeɛ tii a Nyankopɔn ɔyɛɛ abusua no ɛne sɛn mpo?
Ɛyɛ asɛm o! Enti sɛ metee no yie a, na ɔbaa no se ɔno pɛ barima a ɔwɔ ne sika. Ɔwɔ ne sika. Na ɛsɛ Wɔsi abɛn wɔ fie ha.
wɔwɔ kaa, ahaa, biribiara yɛ ready. Ɛfiri sɛ ne fie nyɛ. Ne purpose nti a ɔde ware barima a ɔwɔ sika no no, ne fie nyɛ. Nti obi Nti nsiesie o- fie. ɔpɛ obi a ɔbɛhwɛ no na maybe aso n'abusua so. Okay.
Ɔbarima no nso so, ne yɔnko barima no nso pɛ ɔba a onim aduane noa, na onim fie siesie, na otumi gyina hill so. Mhm, Nti sɛ eduru mmere bi na ontumi ngyina hill so a, Ayɛ ɔyɛ sɛ bi.
ɔpake no agu baabi. Aha,
ɔpɛ bi ogyina hill so. Na mibisa sɛ, Nyame botaeɛ paa a ɔwɔ ma abusua, ne sɛn?
Ɛyɛ asɛm o. Sɛ me me yɛhwɛ Bible mu a, Nyame asɛm a yɛ a ɔka ne sɛ, mo sɛ tam ɔbɔɔ nneɛma nyinaa wie yɛ oduru nipa so no, na ɔhwɛ Adam no ayɛ sɛ mmoa na ɛwɔ hɔ nyinaa no, mmienu mmienu mmienu mmienu obiara nya ne ne ne hokafoɔ ne ne edi nkitaho no, na ohun sɛ ɛnyɛ sɛ bɛrima nko a ɛbɛtena ase. Nti ɔmaa Adam daa nnahoo yii ne mfe mpadeɛ de nwenee ne hokafoɔ maa no. Na hɔ no mante sikasɛm sɛ ayi sɛ deɛ ɔwɔ sika anaa deɛ ɔwɔ sɛ deɛ ɔhyɛ high heel anaa biribi a ɛte saa. Na saa sika no no na wobɛdi ada. Obi wɔ sika paa nso ɔni asomdwie wɔ mu. Obi nso tumi hyɛ high heel paa nso n'ani nsu adeɛ ketekete koraa. Enti emi mehunu sɛ sɛ woma saa nneɛma wei di w'anim kan a, na yɛ saa woasesa w'anigye o. Because obi wotie mmaa bi mu nsɛm a sika wɔ fie o, sɛ wohu no abɔnten a wohu sɛ ah menya nka mewɔ awareɛ bi mu sei. Nso wobɛn no a, obɛnya nka sika no nyinaa kɔ na nka ɔnyɛ n'asomdwoeɛ. Enti sɛ wosi su a, me minnye nni, me, me, me, minhu no sɛ ɛwɔ sɛ yɛma nneɛma wei na edi yɛn anim kan. Ɛwɔ sɛ yebisa Onyame sɛ, Wo botaeɛ wɔ ma me ne sɛn? Enti deɛ ɛwɔ sɛ edi kan paa yɛ nea osuro Onyame. Bible se, Nyansa mfitiaseɛ ne nyamesuro. Nti sɛ wokɔfa obi a ɔwɔ sika na ɔnsuro Nyame a, ɔnim nyansa a ɔbɛboro wo, ɔnim nyansa a ɔbɛfa w'akyi, ɔnim nyansa a ɔbɛsisi wo, ɔmmu wo ketekete koraa. Nso nka Bible se ɔbaa wo kunu, woyɛ wo kunu abotire. Yeah, nti mama me mehu ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛma Nyame ne di yɛ kan. Ɛwɔ sɛ yɛma Nyame di kan. Adeɛ biara no yɛ extra. Ɛyɛ extra.
Yeah. Na me menim sɛ Nyankopɔn ɔbɔɔ nipa ne tiri mu pa a wɔde bɔɔ abusua no ɛnyina ɔbaa anaa bɛrima no deɛ wopɛ so. Ɛgyina deɛ Nyankopɔn ɛpɛ so. Nti Nyankopɔn ɛbotaeɛ mmienu sɛ ɔbɛyɛ okunu ne ɔyere no na afei nkwadaa. Saa nneɛma mmienu yi na wɔde kyekyeree abusua. Enti wɔde ɔbaa ne barima, na n'adebɔ mu no, wɔsi, wɔbɔɔ wɔn wiei no, wɔhyiraa wɔn, na wɔkaa sɛ, Monwo, na monnɔre, na moasen trɛ, na monni wiase so. Saa nneɛma yi, yɛyi firi Nyankopɔn purpose mu a, awareɛ no nnyina. Ɛbɛkonkɔn hɔ ara, ɛmfa ho ne council dodoɔ a wobɛkɔ. Sɛ woyi saa nneɛma mmienu yi firi mu, sɛ mo mmienu moka abom na moayɛ, mohia unity na mode ayɛ saa adeɛ no, na ahyɛ Nyame din animuonyam. Ɛfiri sɛ saa nneɛma mmienu no, ɛyɛ wo ɔbaa no ne barima no, ɛna mmɔfra no a bɛka ho no, ɛyɛ adeɛ a Nyame ani wɔ ho ankasa. Enti sɛ woyi saa adeɛ no firi mu na wode deɛ wowopɛ, wowo yiedie a wopɛ ba asetena no mu a, biribiara to kyema, ɛfiri sɛ Kristo botaeɛ no firi mu. Wohwɛ nneɛma mmienu no a, awareɛ no yɛ nyɛ deɛ Nyankopɔn wɔhyehyɛeɛ, ɛba nso so yɛ deɛ Nyankopɔn, ne nyinaa yɛ Nyankopɔn tirimubɔ sɛ ɔbaa ne okunu tena no, aho, a, a. Relationship na ɛwɔ mo mu no ɛda Kristo dɔ a wɔwɔ ma nnipa adi. Sɛ ɔbaa ne wɔkunu mo tena fie a, mo display the love of God, mo da Kristo dɔ a wɔwɔ ma adasamma adi. Na nkwadaa no a ɛbɛka ho no ne wowɔ ɔbaatan no wodɔ a wowɔ ma wo mma ne sɛdeɛ wosi yɛ wɔn no ɛda ɔdɔ a Nyankopɔn ɛwɔ ma yɛn. Enti Nyankopɔn ne yɛayɔnkofa. ɛne ɔdɔ a wɔn ma yɛn no ɛne awa abusua no purpose no nti wo ɔbaa ne ne okunu no mo asetena mo relationship no ɛna kyerɛ kristo ayɔnkofa a wɔne yɛ wɔ ɛna mmɔfra no ba bɛka ho a mmɔfra no nso ɔdɔ a ɛwɔ maame ne paapa a ɛtene ba mmɔfra no mu no ɛna ɛda ɔdɔ a kristo nso wɔ ma ne mma no adi Sɛ yɛhwɛ yɛ yɛn mma no asetena mu, ɔdɔ a yɛne wɔn wɔ ne yɛn kununom ne asetena a yɛne wɔn wɔ a, ɛda Kristo dɔ a wɔde wɔ ma yɛn ne Yesu, yɛn Awurade Yesu Kristo, ne nteaseɛ ne ne purpose a wɔwɔ ma abusua no. Yesu Kristo a yɛresom no no, yɛwɔ no to abusua mu o. Abusua hia ma Awurade. Yɛwɔ no to abusua mu. Yɛnkyerɛ yɛn mma nso na wɔnhunu abusua so mfasoɔ. na yɛ celebrate yɛn ho, yɛ ma yɛn mma nte aseɛ sɛ family comes first, efisɛ Kristo ne gye abusua no. Wohu sɛ ɛnɛ young people yi yɛyi Nyame afiri mu o, asɛ deɛ yɛn ani hu ɛne deɛ trend a ɛkɔ no ɛno ne yɛpɛ, ɛno nti na nnɛ no obi sesa awadeɛ sɛdeɛ wɔsesa relationship. sɛdeɛ wɔresesa ntoma nti yɛ sɛ awareɛ no wɔhu ne sɛ ɛkɔ akɔ serɛ no afiri fie anaa biribi wate sɛ wahyia obi a ɔne ne atwe mpena kɛkɛ sɛdeɛ wotumi gyae na nosɔfo bi ka asɛm ɔsɛ sɛ wopɛ sɛ wohunu neɛ ɛyɛ animguaseɛ a ɛyɛ awaregya yi o relationship gya yɛ nyɛ animguaseɛ nti sɛ wayeforo anɔpa kora no hu sɛ ɛmfa a Walk away na aware gyaeɛ no ansa na wakyɛ saa kazaa ntam no saa nti ɛnɛ no yɛ sɛ yɛde anisoa no sɛ yɛyi nyame purpose no ɛfiri mu a ɛhɔ no na ɛkɔyɛ mistake no Israelfoɔ wɔfiri Misraim ɛrekɔ no a wohu sɛ the moment a wɔbɛyi wɔn adwene afiri nyame so biara no na ɛyɛ sɛ ɔhaw, amanneɛ, ne onwini ahonyini ne nneɛma. Mo werɛ afi nea Onyame yɛ ma mo nti. Nyame equation no deɛ wonya yi firi awareɛ no mu deɛ a, woayera. Ɛno ne yɛ nnɛ o. Ɛno ne yɛ nnɛ. Na mepɛ sɛ atiefoɔ mo te aseɛ sɛ, sɛ woware no, ɛyɛ ɔfrɛ. Wo ne wo kunu barima no ate aseɛ sɛ mobɛba Nyame anim abɛdi saa ntam no, ɛyɛ ɔfrɛ. Ɛnyɛ obi a Nyankopɔn afrɛ no sɛ ɔmmɛyɛ Nyame adwuma, ɔmmɛyɛ sɔfo, anaa ɔmmɛyɛ sɔfobaa, anaa sɔfobarima, nko ara na ɛyɛ calling. Wo ɔbaa ne barima, mutu anamɔn na mode mo awareɛ ba Kristo anim a, it's a calling and it takes a lot. Enti sɛ yɛfrɛ wo sɛ woyɛ sɔfo na wode wo pɛ nyinaa yɛ Nyame adwuma, na sɛ woyɛ sɔfobaa anaa sɔfomaame, wobɔ mpaeɛ na wokura woyɛ wokɔ Bible studies, Na wo yɛ nkyerɛkyerɛ you have time wo kɔ asɔre dan ho wo wo to to a wo wo boa boa asɔre ma na no wo kyerɛkyerɛ wɔn ɛmmerɛ a wo sɛe ma asafo no saa mmerɛ na na nyame hwɛ sɛ wo bɛ sɛe ama abusua no efisɛ to be have a family no is a calling too. Ɛno nso yɛ ɔfrɛ Nyame afrɛ wo. Wafrɛ wo sɛ bɛyɛ abusua no ti, wafrɛ wo sɛ bɛyɛ yere, wafrɛ wo sɛ bɛyɛ maame, wafrɛ wo sɛ bɛyɛ papa. Ɛno nti ɛyɛ frɛ. Wohu no saa a, Kristo ɔmfiri fie hɔ. Na sɛ wo ara wode w'ahoɔden yɛ na wohwɛ sɛ ɔbaa no ɛnnɛ ne ho mfa no a wantumi anoa aduane nti, na nka apɛ ɔbaa a ɔnim aduane yɛ paa, ɛnnɛ wantumi anyɛ aduane. Sɛbi, mowaree mfeɛ du, mfeɛ aduonu, wanya accident, wadi dɛm, ɔte akonya mu, ɔte wheelchair mu. Ɔnsɛ ɔbaa bio, efisɛ criteria a wode maa no no sɛ obetumi ayɛ aduane na wasiesie wo fie ama wo. Na mmom woanhwɛ sɛ wopɛ wo hokafo a Kristo de bɛma wo a wo ne no besi Kristo efie de ahyɛ Kristo animuonyam. Barima no, ɛnnɛ ɔte akonya mu. Ne sikasɛm ayɛ basaa, ne business akolapse. Ɔbaa no, w'ani nnye ne ho bio, efiri sɛ barima no a ɔwɔ sika na na wopɛ. Sika no asa, problem aba, enti wompɛ bio. Enti sɛ wode saa nneɛma no di kan a, awareɛ no w'ani nka mu. Efie hɔ ntumi ngyina. Ɛnyɛ Nyame fapem no no. Ɛnyɛ Nyame nhyehyɛeɛ no no. Nyame nhyehyɛeɛ is totally different from wiase nneɛma. Ne nyinaa yɛ Esra. Sɛ wode Kristo starte si fie no, na wogye tom sɛ bɛɛma yi Nyame afrɛ me sɛ me mmɛyɛ ne yere, ɔbɛɛ yi Nyame afrɛ me sɛ me mmɛyɛ ne kunu a, Nea aka no a worehwehwɛ no nyinaa yɛ Esra o. Nyankopɔn de ka ho bere a wɔrehwehwɛ mu sɛdeɛ ɔde kaa Solomon ho a wannye bi amfiri mu no, Solomon bisaa baako. Enti yɛn nuanom adɔfo, sɛ worebɛware abɛhyehyɛ abusua no, ɛyɛ commitment. Ɛyɛ calling. Nyankopɔn afrɛ wo sɛ fa wo mu nyinaa, wo ho adeɛ nyinaa, everything within you to build a Christian home. Ɛfa hyɛ no animuonyam. Ɛhɔ na Kristo din bɛda adi. Ɛhɔ na Kristo bɛtumi asɔre na ɛfa tete wo mma no na wo mma no nso ntumi bɛnyini ntoa Kristo din no so. Na sɛ moyɛ saa a, nea aka no nyinaa, Kristo de bɛka ho. Me nuabaa, wowɔ biribi ka kyerɛ yɛn atiefo? Mama, nea mɛka ne sɛ, nea yɛaka yi nyinaa ne, it comes back to trusting the Lord. Wohwɛ Proverbs three five hɔ no a, ɔka. Ɔse fa wo werɛ hyɛ Onyame mu, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, mfa wo ho nto w'ahoni so, na wode wo ho to w'ahoni so no a, ɛhɔ no na Nyame no bɛfiri mu no. Nti wo hunu sɛ Nyame wo na wode m'aba aware yi wei mu, sɛ wo consult no nkoa na ɔka sɛ ɔbenten anaa asimasi ne wo kunu deɛ a, na wa trust no, na nea aka nyinaa ɛbɛyɛ kama. Asɛm a yɛreka yi nyinaa, me nua dɔfoɔ a wotie me, sɛ wonni Kristo, Sɛ wofaa Yesu Kristo sɛ wo kra a ɛne w'agyenkwa, na sɛ wɔte nkyɛn anaa woafa no nso akonya no nyɛ ɔno na ɔte so wɔ fie hɔ a, mepaakyɛw me nua, go back to Christ. San kɔhwehwɛ no. Gye no. Fa no sɛ ɔno ne wo kra a ɛne w'agyenkwa. Ansa na deɛ ɛreka yi nyinaa woatumi ate aseɛ na woatumi a apply wɔ fie hɔ ama atumi ayɛ adwuma. Ɛnyɛ saa a, Ntumi nyɛ adwuma. Wɔnnim nyɛ yie. Akonnwa no a wɔayi asi nkyɛn na wɔte nkyɛn no na w'ankasa woyɛ bɔɔs wɔ fie hɔ no, sɔre ma Kristo ntena so. Sɛ wonya mfaa Kristo nso a, akwannya wɔ hɔ ma wo. Wonya mmaeɛ yi, gye no, fa no sɛ wo kra ne w'agyenkwa na ɔmmra mmɛsiesie fie hɔ. Nti yɛda mo ase sɛ nanso mogyee mmerɛ na motiee yɛn.